Әйе, әлбәттә, нәселемдәге ун буынны да өйрәндем инде, аларның тарихлары кыскача бар. Шуңа күрә инде шул юнәштә эшчәнлекне дәвам итәм, кешеләргә дә булышам шуга, ясарга шәҗәрәләрен, ниләрен. Ну, бик мөһим фән инде бу юнәлеш, тарих фәне. Ә ничек килдегез бу фәнгә?
Нәселдә берәрсе кызыксындымы? Әйе, бу Алла рәхмәтедер инде, теге тумыштан ничектер әби-бабайлар белән дә үскәч, алар гел теге үзләренең тормыш тарихларын сөйлиләр, и аннарсың дини гаилә булгач, алар гел мине теге мәчеткә, мәдрәсәгә йөрттеләр буада. Анда да теге дини тарихлар, пәйгамбәрләр тормышларын сөйләп, шуларны Ничектер гуманитар сәләтем дә булгач, шул юнәлеш ачылып китте инде. Мәктәптә тарих укытучысым, Вахит мәктәбе Буадагы татар гимназиясе Андрей Фкат Хасанович иде. Ул тоже бик яхшы үз фәненең остасы. Ничектер шул фәнне, ул миңа җиңел бирелде инде. Укымыйча да диярлек теге аның сөйләгәннәрен сөйли идем, ул шулай гел бишле куя иде. Үзем Тагын китапханәләргә кереп, шул тарих буенча көчле булган инде. Әйе, китаплар укып, әкиятләр укып, шул бик кызык булды шул юнәлеш. Менә әйттегез бит, әйе, әйе. Яннары шул
педуниверситетның тарих факультетына керергә насыйп булды. Бу мәдрәсәсен тәмамлагач, мәктәптән соң инде. Аннары инде тарих факультетында да бик көчле укытучылар иде. Гамирҗан Дәүләтшин, Марат Гатин, Ленар Абзалов кебек шундый Үзесен эшенең сталары иде, и аларның юн, алар шикелле буласы килеп, шул университетны да яхшы билгеләргә тәмамладым инде, хәтта диплом эше дә менә китап булып чыкты, туган як тарихы буенча инде. Э, и аннары инде аспирантурага мине юлладылар, шул э, Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтына, Мәрҗән исеме тарих институтында инде шул аспирантураның шул тәмамлап, шул кандидатлык диссертация якларга. Ансы да китап булып чыкты, әйме? Иә, иә, шул да китап булып чыкты. И шулай торып инде ничектер Профессиональ тарихчы буларак формулашуга бер сәбәп булды инде. Аннары инде шул укыган елларда параллельно теге туган ягым тарихын өйрәнүен дәвам иттем. Шул аннары Россия Ислам университетын тәмамлагач, параллельно шул мәктәптә 8 ел эшләдем. Ибуа мәдрәсәсен җитәкләдем директор буларак 6 елга якын. Шул чорда инде параллель теге фәнни эшләнүләрне алып барып, аннары инде гомумән КФУның теге докторантурасына кердем тарих буенча. Димәк, сез күбрәк үзегезнең туган якны өйрәнүгә багышлыйсыз эшегезне, шулай бит? Ул ничектер вот э, университетта төрле тарихлар бирәләр бит инде, анда кирәк бер үзенең специализацияне сайларга, бер өлкәне. Вот мин инде теге дини белемем дә булгач, миңа шул татарлардагы ислам тарихы кызыгые. Һәм шуның буенча мин теге белгеч буларак үстем инде. Остазларым шул әйбәт булды. Э, кандидат диссертациясен яклаганда Рафик Мухаммедшин иде минем җитәкчем. Вот э, шул юнәлеш минем теге җиңел, җайлы килеп чыга инде, Аллага шөкер. И шуңа да ха китаплар да теге дин әхелләренә мәшһүр булган татарның галимнәренә багышланган шундый әсәрләр чыга башлады. Күптән түгел чыкты Нургали Хасановка багышланган бер зур калын китап инде. Анысы инде менә яңа гына төште. Ул инде Абдулнасыр Абдусамат Ахун исемле бер тоже дингә хезмәт куйган җәмәгать эшлеклесе, ну безнең элеккеге замандагы герой булган кешеләр Тарих, фәнни...
тарихны өйрәнгәндә ничек дөрес чыганакка тап булырга, ничек аны эзләп табырга. Монда бит, мәсәлән, без менә хәзер өчәү утырдык, сез бер төрле әйтәсез, мин бер төрле әйтәм, ул өченче төрле әйтә дә, бу бит инде төрлесе төрле фикер. Менә шуның дөресчелеген табуның әһәмияте. Ничек э, менә шуның дөрес микән исбат итеп була икән? Бик дөрес сорау.
Димәк, э, бар инде объектив э, тарихи хакыйкать инде. И шуны күргән шаһитлар бар инде. Менә мисал, без өч кеше күрдек, уже бер төрле уртак фикер әйтә алабыз инде. Шулай ук, әгәр документаль язылган булса берәр җирдә, ул уже бер чыганак, видеога, фотога төшерелгән булса, ул тагын бер чыганак. Шулай итеп, чыганаклар күп булган саен, шушы фактны күргән, белгән, язып калдырган, теркәгән то объектив э, хакыйкатьне без ача алабыз инде. Менә бит судта да без теге берәр әйбер булган дип әйтер өчен судьяга доказательстволар бирергә кирәк. Ул фото, видео, документ, э, свидетельләр, ниләр, менә тарихта да шундый ук э, хәл инде. Шулай- Рәшит әфәнде, менә сез дини белемнәрегезне э, шушы фәнни хезмәтләрдә генә түгел, э, тормышта да кулланасыз. Сез экскурсовод та бит әле, әйме? И- Казаныбыз мәчетләре буйлап экскурсияләр үткәрәсез. Алла рәхмәте шул э, докторантурада укыганда инде параллельно үз эшемдә эшләргә күп туры килде инде психология яктан теге саморазвитие диләрме инде. И шуннан инде үземнең теге ышаныч көче арткан бар, э, арта барган саен анарсын үземә эшләргә самозанятый булып шул юнәлешкә кердем инде. И тарихчы ничек акча эшли әле инде ул университетта укытала инде укыттым зак э, шактый анарсын мәктәптә укытала шул 8 ел кайттым. И хәзер инде шул китаплар язам мин заказга, гаилә нәсел тарихлары, биографияләр и экскурсия эшләрен алып барам. Казанның инде тарихи э, җирләрен күрсәтәм, дини җирләрен күрсәтәм, шулай ук Татарстанның теге тарихи дини урыннарын, анарсын Дагестанга, э, Стамбулга, Төркиянең, анарсын Казахстан, Үзбекстанның тарихи дини җирләренә шулай группалар җыеп алып барып, шулай э, дини яктан да кешенең үсүенә, рухи яктан баюына булышам и матур шундый Э, ну, тәрбия эшенә инде тарихи яктан да баюга ярдәм итәм инде. Э, Зират төзекләндергән сез дип тә беләбез. Э, бу ничек төзекләндер бу, бу димәк юкка чыккан зиратны сез яңадан тергездегез булып чыга мени. Бу ада үзегезнең туган ягыгызда. Шул кая туган, шунда шул табигатьне, шул туган җирне яратам инде Аллага шөкер. Шуңа да инде ничектер туган ягыма файдалы буласы килгәнгә. Безнең инде бу шәһәр бик борынгы шәһәр, аның борынгы зираты бар. Анда ике йөздән артык борынгы кабер ташлары бар. Вот зиратны чистарттылар да агачлардан. Ул кабер ташлары шундый бер, ну, ямьсез хәлдә ята иде инде. Ә теге каберләр төзекләндермәгән. Димәк, алар анда җирләнгәннәрнең инде нәселләр өзелгән инде. Өзелгән һәм караучы юк дигән сүз. Караучы юк, аны инде онтылган кемдер. Ну, бардыр инде нәселләр, ну, просто белми халык уже. Теге үзенең шәҗәрәсен өйрәнмәгәч, белмәгәч. Совет чорында бит ул ничектер менә диннән, шушы дини культурадан безне аерырга тырыштылар, шуңа да бик өзелде менә бу чылбыр, буыннар, әйе. Шул теге бу кыйммәтле тарихи ташларны, каберләрне күреп, анда кызу шәхесләрнеке, менә бу хәзрәтләрнең, ишаннарның каберләре. Ничәнче гасырга карый инде алар?
Алар 1800 еллар башыннан башлап инде шундый матур язулы, гарәп язулы ташлар. Шуларны теге бик жәл булды инде. Моны бит әйдәгез төзекләндерик, бер тарихи мемориаль урын ясыйк дип, шундый инициатива белән чыкты. Махсус инде проект ясалды. Э, галимнәрне дә чакырып теге, алар да карадылар. Яннан соң инде шул э, бер 5 ел инде йөрдем, әйдәгез эшлик, эшлик дип җитәкчеләрне. Аннары ахыр чиктә инде үзем башладым инде, хәлдә булган акчаларны кертеп, и алар рәхмәт анасың спонсорлар килеп чыкты. Аннары районыбыз җитәкчесе, глава, бу районның ул да үзенең өлешен кертеп шулай Шулай спонсорлар эзли-эзли, акча җыела бара, ясый барабыз. Шундый бер матур тарихи урын барлыкка килде, Аллага шөкер. Бу хакта безнең видеоязма да бар. Әйдәгез, шуны карап үтик, аннан әңгәмәбезне дәвам итәрбез.

Нинди зур эш, нинди зур эш.
эш башкаргансыз. Әле бит күпме кешегә инде ул рухларына дога булып ирешә торган э, зур саваплы эш. Ул чорда да ташлар күбесе бер төрле булса да аерылганнар да булган икән. Эми бу чор аерылышы мин яки бу э, ниндер матди чыганакка бәйле микән? Матди чыганакка бәйле, чөнки бер ташны ясату ике от бәясе торган, бик шактый кыйммәтле булган ул заман өчен. Шуңа күрә хәлле кешеләр генә куя алган. Менә Аллаһ рәхмәте тиеп, бу ада ул бик күпләп инде анда 200 дән артык ул ташның булуы, а, бик это Бу сокландыргыч. бит инде димәк хәл- Әйе, хәлле хәлле урын кешеләр булган яшәгән дигәнне дигәнне аңлата. аңлата. Әйе. Күпме вакыт китте менә шуны тернәкләндерергә, торгызырга? Ну, биш ел инде әзерлек булды, тик үзем эшләдем Әйе, инде. әйе. Аннан соң инде соңгы вот 2023 елда инде уже зуррак спонсорлар килеп чыкты инде. Иң беренче Айрат Башаров ярдәм итте, ша- этой фундаментын салырга, аннан соң район җитәкчесе уже тотып алырга булышты. И калган ярдәмчеләр инде, э, шул